Уымӕн ӕмӕ Иры хъайтартӕ иу бонӕй ныр антысынц ацы дунемӕ, фӕлӕ Ирыстоныл, ирон адӕмыл уӕвгӕ дӕр цал мин азы цӕуы, еуал мин азы уыдис, ӕмӕ Хуыцау зӕгъӕд, цӕмӕй ма нӕм ныры дуджы дӕр рантыса хъайтартӕ фидӕны кӕуыл ныхас кӕндзысты мах хуызӕн, ахӕмтӕ. Фӕлӕ абон кӕй ма ныхас кӕндзыстӕм нӕ Иры хъайтартыл, уый у ӕхсӕнадон архайӕг Джусойты Сослан ӕмӕ Сослан дӕ райсом хорз. Райсомӕй хорз ӕхтӕвӕт. Сослан, чи нӕм кӕсы, уыдонӕн цӕмӕй ӕнцондӕр уа, дарддӕр нӕ ныхас ӕмбарын, уый тыххӕй мауал нын чысылтӕй дӕхи тыххӕй радзур. Сосланмӕ номмӕ муггагджын Сойтӕй Цхинвалӕй дӕн, Цхинвалы райгуырдтӕн, стӕй ссардтӕн ам, Зӕвджихъӕуы скъолӕ дӕр кастам фӕдӕн. Хуссаррӕсӕгмӕ растыстӕм гуызы куы рбабырстой хӕсты фӕстӕ. Уый фӕстӕ мӕ университет фӕдӕн Мӕскуыйы, уый фӕстӕ ӕрыздӕхтӕн Хуссар Ирмӕ, уым фӕкуыстон дӕс аз. Мӕ ныр мӕ нырмагъ вӕййын ам, Цӕгат Ирыстоны.
Сослан, Иры хъайтартыл куы дзурӕм, уӕд Ирыстон, ӕмтгӕй Ирыстон куы райсӕм, уӕд фылдӕр хъайтартӕ чи уыдысты, уыдон рантыстысты Ирыстоны хуссарвӕрс. Чи зоны, уымӕн аххосаг уыдис цалдӕр геноциды, уымӕн ӕмӕ мин фарассӕдӕ дыууӕнӕм азы ӕрбырст куы уыдис, уыдӕттӕ, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, махӕн нӕ бон бакӕсын у Гӕдиаты Секъайы сфӕлдыстады Ӕмӕ ды куыд хъуыды кӕныс, ӕнӕмӕнг хъуамӕ зӕххыл кӕмфӕнды дӕр уӕд ӕрцӕуа хӕст, цӕмӕй дзы хъайтар равзара ӕви ма хъайтары рантыстӕн ис цавӕрдӕр ӕндӕр уавӕртӕ дӕр?
Аслӕнбег фыццаджы дӕр загътой, ома нӕ хъайтартӕй фылдӕр рантысти Иры хуссар Уӕрӕсейы. Ен розаг энерионг никуы хъуыды кодтон, ахӕм ахастӕ никуы цӕдих кодтон, хуссарӕй рантысты стивисӕгатӕй. уӕлдайнау мӕ русагӕ нӕ зонын чижикӕсӕ фулдӕр ронтысти фӕлӕ хӕсты тыххӕй та гъо кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы ирон адӕмон хам нихостӕр боздзади ума лӕгивзорӕн рӕстӕджытӕ хӕст у лӕгивзорӕн рӕстӕг уӕдчегӕн ӕмӕ ен дӕ сорд дӕ ройгурӕн зӕххыл родтын дӕ родтӕг адӕмыл раттын у стыр хъайтардзинад. ӕмӕ иугӕр хуссарварсы хъыгагӕн фылдӕр уыди хӕстытӕ, стӕй гуырджы дӕр фылдӕр бырстой, фылдӕр нӕ хъыгдардтой, уӕд, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, уым фылдӕр адӕмӕн фадат фӕзынд сӕхи равдисой усы хосты. Ӕмӕ хӕст рабӕрӕг кӕны хъайтартӕ, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, фӕлӕ сабыр рӕстӕги дӕр къаддӕр хъару нӕ кӕуы ӕвӕццӕгӕн ӕмӕ нӕ хъайтартӕ чи сты мӕ бон нӕу зӕгъынмӕ иуылдӕр сты шыдӕр хӕстон хъуыддӕгтимӕ баст сӕ фылдӕр сӕ бӕрӕг фылдӕр хой сты уыйолодӕмӕ дӕр ӕфтауы фӕлӕ иуылдӕр нӕ
Гъер раздӕры дуджы хъайтартӕ куы райсӕм, зӕгъӕм, Томайты Мӕхӕмӕт, Косты Бега, ӕмӕ уым бирӕ, бирӕ ӕндӕртӕ, уыдонмӕ абоны цӕстӕй куы акӕсӕм, уӕд, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, мах уӕлдӕр ахуырад кӕмӕ ис ӕмӕ комкоммӕ уыцы фарстатӕ чи зоны, уыдонӕн сӕ ахаст у иу, зонын сӕ, йӕ ратӕдзӕн кӕцӕй ӕрцыдис, уый, фӕлӕ Ис ахӕмтӕ дӕр ӕмӕ сӕм ӕндӕр цӕстӕй чи кӕсы, ома уӕд цы лӕгдзинад равдыстой, уӕд цы хъуыддаджы мидӕг симды бацыдысты, уый абоны цӕстӕй акӕсгӕйӕ уа диссаг нӕ уыдис. Ӕмӕ ды куыд хъуыды кӕныс уыцы фарстайы фӕдыл? Абоны цӕстӕй фӕсивӕд, ӕрыгон фӕсивӕд куы кӕсой, уымӕн ӕмӕ бирӕтӕ афтӕ дзурынц, ома уым ахӕм стыр диссагӕй ницы уыдис. Ӕмӕ уый дӕумӕ раст кӕсы, куыд ӕхсӕнадон архайӕгмӕ, фӕсивӕдимӕ комкоммӕ чи куса, ахӕм ӕрыгон лӕппу? Раст мӕм нӕ кӕсы, уымӕн мӕ нӕ зонын, уый куыд уайы, уый диссагджын низ уыди. Диссаг куы нӕ уыдаид, Осланбег уӕдвӕтчегӕн нӕдӕр Беголӕн, нӕдӕр Мӕхӕмӕтзгъодӕн зорджытӕ не скодтаиккой. Диссаг уыд уӕдӕ се, се уыди. Мӕ канд ирон адӕмы сӕсты диссаг нӕ уыд, фӕлӕ ма ӕддагон адӕмы сӕсты дӕр. Ин зӕгъӕм, Бего куы хӕссыди миноссӕдӕрты нӕмӕзы, уӕд ну уыди ахӕм уырыссаг хӕстон архайӕг, историк Потто. Уилфсты. Ӕмӕ уырысы хсӕн дӕр диссагӕн боц уыд, иу мӕсыгы куыд бодтысты къулӕ, дӕ цы мӕсӕджытӕ мӕнӕ уыдысты мӕ куыд, куыд хӕссыдысты. Йе ныр, чи зоны, нӕ, нӕ зындгонд поэт Къуболты Александры загъда, уый ӕфхӕрдты хосанӕй фыстом амӕлын тынг зын нӕу, фӕлӕ куыд нӕ уыдзӕн, уӕлдойдӕр тох амӕлын зын у. Уый-иу, стӕй мӕм рост нӕ кӕсы, Хевӕды хъуыддӕгтӕм нырыккон сӕстӕнгосӕй кӕсын, ӕмӕ сӕ мӕ хевӕд контекст уыди бынтон ӕндӕрхуызон. Мӕ мох нал ӕмбарӕм, хъыгагӕн. Ныр мӕнӕ охыргонд адӕм чи сты, мӕнмӕ гӕсгӕ уыдонӕй дӕр ӕй стӕм чидӕртӕ ӕмбары, хевӕд сӕрды уавӕртӕ куыд уыдысты, ӕмӕ адӕм кӕрӕдзимӕ дӕр мӕ сӕрдмӕ дӕр сысӕстӕй кастысты, фӕлӕ Бего дӕр, Мӕхӕмӕт дӕр, стӕй имӕ ном Олыккоты Хозбийы ӕмӕ ӕндӕртӕ-ӕндӕртӕ дӕр тох кодтой сӕ сӕриборзинадыл, Тлотаты Чермен, зӕгъӕм, сӕ кадыл, сӕ намысыл, сӕ номыл. Мӕмӕ гӕсгӕ уый у стыр-стыр хъайтардзинад, уымӕн ӕмӕ нырин адӕмты кой нӕ кӕны, фӕлӕ ирон адӕм фыдӕлтӕй фӕстӕмӕ алкуыдӕр уыдыстӕм номыл мард. ома ном адӕймагӕн къумӕ ном уа ӕмбисонддӕр ма нӕм баззади хурс хӕзарайдам хурс ном фулдӕр лӕуа ӕма кӕд дууӕ сӕдоз рашидимӕ нур дӕр сӕ кой кӕнӕмӕ уӕд сӕ фӕстӕ уогътой ном Мен офта чи руомо диссог соростой, диссог нишаравдыстой. Хушов загъат ма дуасадоз рошат, ма удоны койдар офта кӕной хурскъудтӕгтӕ сошат. Эр ма хъудумӕ гӕсгӕ мана Бега, Мӕхӕмӕт, Хазби, уыдоны комкоммӕ абарӕн ис Нарты кадджыты хъайтартимӕ, уымӕн ӕмӕ уыдон иу дуджы цардысты, уыдон ӕндӕр дуджы цардысты, ӕмӕ сӕ нӕй рох кӕнӕн. Уыйхыгъд ды куыд хъуыды кӕныс, абон скъолаты ахуырад куы райсӕм иумӕйагӕй, уӕд, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, абоны ахуырад бынтон зӕрдӕмӕдзӕугӕ нӕу. Скъолатӕм бахастой цавӕрдӕр предметтӕ, кӕцытӕ мӕ хъуыдымӕ гӕсгӕ ахӕм стыр ахсджиаг не сты. Зӕгъӕм, шахмӕттӕй хъазын кӕнӕ ӕндӕр цыдӕр иуӕгтӕ. Хорз сты, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, шахмӕттӕй хъазын уый адӕймагӕн йӕ сӕрызонд кусын кӕны. Цы мӕгуыр зонд сӕм уый кусын кӕны, фӕлӕ хорз уаид ӕви ӕвзӕр уаид абон ирыстоны скъолаты куы бахӕссиккой зӕгъӕм цалдӕр сахаты ӕппӕтӕй афӕдзы фӕлгӕты дӕр уӕд цӕмӕй ахуыр кӕной ирон ирыстоны хъайтарты истори биографи уымӕн ӕмӕ зӕгъӕм косты бега Уыдис ахӕм хъайтар мын йыл зарӕг ис. Йе рабон Куазил ӕмӕ бирӕтӕ фехъуыстой йӕ, фӕлӕ чи у, йӕ лӕгдзинад цӕй мидӕг уыдис, дӕлӕ зарӕг скодтой мыл, цӕмӕ скодтой зарӕг. Уыдӕтты йеддӕ рохуаты куы рцӕуой, уӕд мӕнмӕ гӕсгӕ хъуыддаг дӕс азы фӕстӕ бынтон кӕуинаг уыдзӕн. Ӕмӕ предмет куы фӕзынид, уӕд куыд уаид? Аслӕнбегмӕ нӕ ныр Сӕузурус фиуӕвӕтчегӕн ӕппӕт ахсджиаг фӕрстӕ, уымӕ скъолатӕ, уымӕ ахуырадон системӕ, уымӕ ма ӕвзаг дӕр, зондахаст дӕр, парахатгонд сӕвӕнч ӕрмӕстдӕр нырыккон уавӕрты паддзахады сӕрӕн, цы бадт ахуыр кӕнынц скъолаты, уый фӕстӕ басӕнч университеттӕм. мӕ скъолон мӕ охрон системӕ у пӕты ахсджиаг. Имӕ зӕгъӕм, уый дӕр рост нӕ кӕсы, ӕмӕ Хуссармӕ Ирыстоны, Хуссармӕ Цӕгат Ирыстоны скъолаты нӕй иугонд историйы хъуымы курс. Хъумӕ нӕмӕнгӕй у. Стӕй, хъыгагӕн, ныр худинагдӕр у, мӕ худӕгдӕр у ӕвӕццӕгӕн, фӕлӕ Хуссары дӕр нырма нӕй историйы чиныг, цӕмӕй мӕнӕ фӕстаг сӕ зоссӕ тӕрсыди, гьӕудон ӕмборун кӕнуй сывӕллӕттӕн. Мах ӕм чиныг тохъумӕ уо конд хуссорунӕ, фалӕ сӕготдӕрумӕ мӕнӕ истори уомӕ гьо иуодӕмстӕн. Мӕ ӕвзагимӕ дӕр уфтӕ ин бирӕтӕ зонун, че мо ӕвзаг бийнонтӕйсӕ, фалӕ хъугагӕн уфтӕ нол у. Ӕвзаг у тынг ахсджиаг хъуыддаг ӕмӕ бинонтӕ ӕвджид бакӕнӕн нӕй. Стӕй йыл дӕр сӕрӕм хсӕнадӕ Мӕ ныр бинонтӕ хӕдзары дӕ, фӕлӕ стӕй йеддӕмӕ куы рахизай, хъыгагӕн йӕ нырӕфтаумӕ фылдӕр горӕты дӕр зонынч уырыссагау. Ирӕттӕн се мбис сӕры Дзӕуджыхъӕуы. Ӕмӕ хъумӕ уа, национ скъола хъумӕ уа, национ ахуырад. Фыццаг. Йӕ ныр дыккаг хъайтарты тыххӕй. Раст нӕ куы зӕгъон, ӕз дӕр кости бегомӕ тумойти мӕхӕмӕт мейнӕтти хескъолайнӕн бозудтун мӕнӕн ескъолай мӕнӕ куд кудӕй зогътай хо уодиохӕ мӕнӕ дзорӕг искодтой ма дурддӕр оштесна фалӕ сусороста куд тох кодта бӕрӕг нӕу има мӕнӕн инчондӕр уди усохуста ма нофи рухсоглӕд вохс уди немӕ ма нӕму орех уди хажорӕ ма нофи кудӕй зонӕ муфта фидӕлти туг ниффиста уши тохи тыххӕй Мӕ уый кӕддӕр-кӕддӕр йӕ кой кодта, мӕн, зӕгъӕм, Бего чи уыди, уый зыдтон. Фӕлӕ Томойты Мӕхӕмӕты тыххӕй базыдтон модӕ фӕсонӕчегӕ мыл ссыди уыссӕжос. Офтамайс хуссары схъомылдӕн мӕ хуссарӕй Сӕготмӕ куы ссӕуой кӕнӕ Сӕготӕй хуссармӕ, уӕд Рукъы хъӕу кӕм тох кодта, ӕви тӕккӕ дӕр фӕндаггӕрон кӕм хӕссыди хисты жор хуыйны йӕ хурзӕхх, науӕд уый тӕккӕ уый у тӕккӕ фӕндаггӕрон. Фӕлӕ офтӕссажос я растрошы бос кодтон мӕ нӕ зыдтон ӕмӕ ничи бос амыдта. Ӕмӕ кӕй зӕгъын хъӕуы, розы дӕн скъолайы куыннӕ ӕмбарын кӕнӕм ӕносы хъуыддӕгтӕ, уӕд стӕй зоныс куыд уайы, куыд отул офтӕ, чи зоны адӕмыл кӕмдӕр фехъуса, кӕнӕ дӕ чи зоны бозона. Фӕлӕ уый дӕр нӕ хъӕуы ӕмбарын ӕмӕ ныр дӕс адӕмы курой, цӕмӕ дӕсӕй иу-дыууӕ йӕхӕдӕг бафӕдабун кӕнджыни. йӕхӕдӕг цыдӕр босогугин, йӕхӕдӕг цыдӕр бокасин. Фӕлӕ фылдӕр хъумӕц нӕй бомборын кӕной. Мӕ кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, розы дӕн ускъудимӕ. Мӕ ӕз дӕр, мӕн раст зӕгъ, ӕз дӕр афтӕ хъуыды кӕнын. Дӕс адӕймагӕй йӕ дыууӕ куы фехъуса, уӕд ӕй базондзысты. Фӕлӕ уыцы дӕс адӕймагӕй дӕр, уыцы дыууӕ кӕмӕйдӕр хъуамӕ фехъусой. Ӕмӕ гьер мӕ цахъӕн, дӕ цахъӕн куы уа, уӕд, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, кары бацыдыстӕм ӕмӕ цымыдис кӕндзыстӕм цавӕрдӕр фарстамӕ. Фӕлӕ йӕ скъолайы куы нӕ радзурой сывӕллонӕн, уӕд ӕй кӕцӕй хъуамӕ фехъуса? Кӕмӕндӕр фыд нӕй, кӕмӕндӕр мад нӕй, цард алцыдӕр вӕййы, кӕмӕндӕр та уӕвгӕ дӕр баба дӕр нӕй, нана дӕр нӕй. Ӕмӕ фидӕны мӕнӕ абон бирӕтӕм ис ахӕм ӕвзӕр миниуӕг нӕ фыдӕлтӕм афтӕ уыди. Ӕмӕ йӕ афӕрс, дӕ фыды фыды ном цы хуынд, куыд хуынд, ӕмӕ йӕ нӕ фӕзоны. Ӕмӕ мӕм уыд ахӕм фарс ӕвзӕр, ӕмӕ кӕд дӕ фыдӕн йӕ фыды ном нӕ зоныс, уӕд дӕ фыдӕлтӕм куыд уыди, уый куыдӕй базыдтай. Ӕмӕ цӕмӕй афтӕ ма уа уый тыххӕй, демӕ ӕз дӕр разы дӕн. Дыууӕ ирӕн хъуамӕ уа иу истори. Иу истори нини, фал фыст хъуамӕ ӕрцӕуа. Гъо. Фыст ӕрцӕуа, цӕмӕй йӕ фали э, хуссары ӕмӕ цӕгат-иу хуызӕн дзурой. Скъолайы хъуын ахуыртӕ Ӕнӕмӕнг. ивгонд ахастой. Гъер- докторӕй. М, Скодта, зӕгъгӕ, Нафийӕн йӕ фыдӕлты туджы код. Фыдӕлты туг ӕз цалдӕр хатты бакастӕн ӕмӕ мӕнӕ Абарӕнӕй ис чырыстон Библиимӕ. Библи цал хатты бакӕсай, йе уал хатты дзы дӕхицӕн цавӕрдӕр ногдзинад ссардзынӕ, ӕмӕ дӕм ис ахӕм ӕвзӕры ахӕм хъуыды, цыма йӕ нӕ куы кастӕ фыццагхаттат айсурты тӕхгӕ кодтай. Йе рфыдӕлтты туг дӕр афтӕ. Цал хатт йӕ кӕсы лӕг, уал хатт та дзы цыдӕртӕ ары йӕхицӕн. Ӕмӕ дӕ хъуыдымӕ гӕсгӕ, фыдӕлты туг абоны фӕлтӕрӕн хъӕуы ӕви нӕ хъӕуы
хъӕуы кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы ӕ ныр семӕ мӕ фӕнды райдайын зонӕ сослӕнбег ирон литературӕйы куыд иннӕ литературӕты ис дыууӕ хай поэзимӕ проза хо мӕ проза у ӕфтӕкультурон ӕххӕсты вазыгджын дӕр поэзи у рагондӕр жанр поэзи фӕзынди рагон куывдтӕй ма фтӕдӕрддӕр мӕнӕ

уый фылдӕр фылдӕр уордзӕн. Фӕлӕ фыдӕлты туг шыдӕр хосту охсджиагдӕр, уымӕн ӕмӕ фыдӕлты туг куы бокӕсой, уӕд мӕнӕй розмӕ шӕмӕй зырдтом, собийӕ куы бокӕсо, кӕнӕ уыд ӕвзонг адӕймаг, уӕд ӕнхъӕлдӕн бирӕ-бирӕ фарстатыл жоппытӕ сорджинмӕ фӕрсын дӕр никӕуыл бохъауджин, ӕмӕ но фӕхӕдӕг ну нӕмӕ кокодайрӕгтӕ сӕм кодоргумӕ стӕм. Нӕ хъӕустырмӕ сӕ куйны фӕлӕ сауфыста бегой хабӕрттыл. Уыдон тӕрсыдысты чеселткомӕ. Мӕ усы дуга кум кӕрӕжимӕ сты хӕстӕг. Мӕ нофи ма йӕхӕдӕг дӕр нофи райгуырди мин фароссӕдӕ дун фӕнджамосы ху. Мӕ морыййӕфта зӕронд адӕмы, стӕй йӕ мады ӕфсымӕр Хуыгаты Хилар уыди кадӕггӕнӕг. Махӕн нӕхимӕ куагӕ Джусойты Кужа уыди нӕ нӕ хистӕр, нӕ кадджын хистӕр, уый дӕр уыди зындгонд кадӕггӕнӕг. Én рейn афи зыдта, нӕ зыдта, нӕ зонын. Фӕлӕ ма бирӕ-бирӕ таурӕгътӕ разыдта, фехъуыста удгас адӕмӕй, зӕронд адӕм ӕрма кодтой, хевӕд кӕйттӕ. Уышы

уыцы романист тынг бирӕ ӕфтӕдзӕгъзиан хуымӕтӕг ныхаса иронзинад мӕ хъомӕ ӕнӕмӕнгӕй мӕмӕ гӕсгӕ уо программӕйы дӕр мӕ инакӕд нӕ косдзыстут чи нӕм хъусдзӕн ӕнӕмӕнгӕй бакӕсут
Сагидар, чи не бакастис, уый ма фӕзивӕг кӕнӕд. Ӕнцонкӕсӕн нӕу, ӕнцонкӕсӕн нӕу, зынкӕсӕн у, йе взаджы къаддӕр у тынг уӕззау ӕмӕ тынг зын, уымӕн ӕмӕ алы поэт уа прозаик уа исын йӕхи Ӕвзаджы хъӕд мӕ у зынгкӕсӕн, фӕлӕ у зӕрдӕныхсон. Ӕмӕ мӕнӕ куыд загъта ирондзинад, мӕ хъуыдымӕ ӕрцыдис, раздӕр ыл нӕ хъуыды кодтон, ома комкоммӕ ӕрывӕрӕн ис Къостайы Особайы фарсмӕ. Уымӕн ӕмӕ уый дӕр фыссы ирондзинады дугыл йӕхи заманы, Нафи та чысыл фӕстӕдӕр, фӕлӕ уый дӕр ирондзинадыл. Гъер Сослан дарддӕр нӕ ныхас куы хӕццӕ кӕнӕм, уӕд мӕ фӕнды уымӕн ӕмӕ рӕстӕгдӕр ын афтӕ бирӕ нӕй абоны фӕлтӕрыл цалдӕр ныхасы зӕгъын, ӕмӕ дӕ цӕстӕнгасмӕ гӕсгӕ абоны рӕзгӕ фӕлтӕр цы хъуаг сты, ома хъомылдзинады фӕлгӕт, уымӕн ӕмӕ хормаг сӕ ничи у, ӕнӕдарӕс сӕ ничи у, уӕдӕ сӕ уынджы къӕйыл дӕр ничи ис. Царды уавӕртӕ абон ӕвзӕр не сты. Ӕрмӕстдӕр хъомыл, хъомылдзинад. Ӕмӕ абон куы акӕсӕм нӕ алыварс, уӕд нӕм хорз фӕсивӕд тынг бирӕ и. Хуыцауӕн табу тынг нӕм и, тынг бирӕ нӕм и хорз фӕсивӕд, уынгӕсӕ нӕ кӕнӕм, ууыл дзурӕг нӕу ӕмӕ не сты. Фӕлӕ нӕм ис ахӕмтӕ дӕр, ӕмӕ йӕ бон фылдӕр у, фӕлӕ йӕ нӕ фӕнды. Мӕ дӕумӕ гӕсгӕ, Сырӕстӕгмӕ цы уысмы цыдӕр ауагътам, цыдӕр стъӕлфӕн ауагътам ӕмӕ нӕ кӕцыдӕр фӕсивӕд ӕндӕр фӕндагыл азылдысты. Тынг, тынг зын фарста радтай, Аслӕнбег. Нӕ, нӕ куыд айхъуыма зӕгъон, сыхъхъуаг сты. Куыд ӕдзух дӕ афтӕ, хур цасфӕддӕр нӕми тынг бирӕ тоху со сведнами ӕвӕццӕгӕн ӕм ӕвзартӕ дарис фӕлӕ куыд зонӕм офтӕ алкуыдӕр одам ӕвӕццӕгӕн офтӕ ӕвзӕрзинод сӕст алкуыдӕр тынгдӕр хауы нӕ хъусӕм тынгдӕр дорам фӕлӕ ӕмзонс куыд кӕсы алы рӕстӕгы дӕр офтауди алы дуги дӕр офтауди ин ӕрмӕн ӕкустой кой скодтой кустой рӕстӕгы дӕр куы покӕсам йӕ публицистико йӕ рожерттӕ хевӕддӕр уди хурс фӕсивӕд ма уди офтӕ зӕгъӕм охӕн фӕсивӕд уди ма уӕд ӕмӕ зӕрдӕ сӕм ӕхсайдта. Сыхъуаг сты фӕсивӕд. Ӕвӕццӕгӕн, фӕсивӕдӕн, ӕвзонг адӕймагӕн ӕппӕт ахсджиагдӕр мӕм афтӕ кӕсы, у искӕй дӕнсӕг. Кӕстӕр алкӕдӕр у хъуаг ӕрмӕстдӕр хорз хистӕрӕй. Уымӕн уа хорз хистӕр. Мӕ афтӕ нӕй, ӕмӕ мӕнӕ ныхасӕй дӕр бамбарын кӕнджынӕ. кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы. Фӕлӕ бирӕ бирӕ ахӕмтӕ ис, ӕмӕ чи зоны дӕ рост ма бомбаруй, чи зоны дӕхирдӕм бомбаруй. Фӕлӕ кӕстӕр куы уыно, ӕмӕ нӕ хистӕр Хуыдауыл сӕры, Хуыдау йӕхи ӕвдисы, Хуыдау йӕхи дары зӕрдӕхудджынӕй, ӕмӕ йӕм йӕ зӕрдӕ не хсайы, уӕд ын ӕцӕгӕн ӕмбарын кӕнын дӕр ницы хъӕуы зыни. Уымӕн ӕмӕ уӕд кӕдӕм цыдӕр зондахасти цы, кӕдӕм цыдӕр хъомылади цы бынтон гыццыл, уӕд исты раст куы нӕ араза, уӕд ахъуыды кӕнин, хӕлам ӕмӕ мӕнӕ мӕ хистӕр афтӕ нӕ кодта. Мин ирон адӕм алкуыдӕр афтӕ уыди. Мӕ кӕд мӕ хистӕр афтӕ нӕ кодта, уӕд ӕз мӕхӕдӕг афтӕ сӕмӕ кӕнон. Омӕ адӕм ахӕм дӕншаг уа, хистӕр омӕ ахӕм дӕншаг сӕвӕра, сӕмӕй кӕстӕр куы рӕдийа, уӕд кӕстӕрӕн йӕ зӕрдӕ йӕхи зӕрдӕ йӕхимӕ фехсы мӕ фӕтыхсы мӕ зӕгъы хуыла мом рост нӕ кӕнын мӕ рӕдийын ӕндӕрхуызон хъӕуы сослан ныридӕгӕн ныр ныхас кӕнӕм хъайтартыл гӕнӕн нӕй уымӕн ӕмӕ ӕмтгӕй хъайтарты куы райсӕм уӕд дзы дӕуӕн ма уа Уарзондӕр кӕнӕ уарзондӕр куы нӕ, уӕддӕр дӕхи ӕргом лӕппуӕвгӕйӕ фылдӕр дын дзы дӕ уды ахастмӕ хӕстӕгдӕр кӕсы. Сӕ ном сӕвӕрдта иудар Хъайтартӕ Астемӕджы. Иу, иуӕй, иуы иннӕмӕ куыд ысхицӕн кӕнон, уӕл, уӕлдай хъулон сӕ чи у. Йӕ ныр ӕз ӕппӕты раздӕр куыд нӕ загътон, афтӕ Бозытон Костыбегӕй ӕма гӕццӕ уӕдтан саби уӕдтан афтӕмӕй бацудтон. Фалӕ ем, зӕгъӕм, ул лӕг бирӕ нӕ зоны, хъыгагӕн, фалӕ мӕн алаккаг Хазби дӕр тынг ввахс у, сӕ сӕрыстау у ӕмӕ ӕнӕ Хазби уыди хуымӕтӕг ирон лӕг сорди йӕ райгурӕн коммӕ мӕ йӕ райгурӕн зӕхх похуыхъӕдтон мӕ уӕдӕм дзорӕг скодтой иудӕр мын вахс сты осланбег энерджи иуджы иннӕмӕ схицӕн кӕнон мӕ мӕ фӕнды зӕгъын сы махӕн тынг бирӕ зындгонд зындгонд адӕм номжыд адӕм уыди революцийы размӕ ома мӕнӕ рагон рӕстӕджыты фӕлӕ иугӕр советон хисады рӕстӕджы сарызтам уӕд истори дӕр цъусындӕрхуызон фӕзылди мӕ куддӕр сӕ фӕуон кодтой ӕма ин ӕрохӕн рӕстӕг ун мӕтӕ цъусгай цъусгай цъусгай цъусгай сын райдӕдтам журын сӕ сӕрди хабӕрттӕ сын райдӕдтам скорын скорын революций рӕстӕги дӕр бирӕ хъайтар ирон лӕппутӕ фесӕфти хъугагӕн читӕджи ошидӕсти фӕсорӕнтӕн ма иристумӕ никудӕр нику сыздӕхтисти тынг бирӕ уыдысты

Абон фӕлгӕтдвачен хъайтар у ахӕм адӕймаг, йӕ кӕстӕртӕн раздзог чи амоны, мӕ адӕмы ӕхсӕн ӕгъдауджынӕй сӕсгомджынӕй чи сӕры, ахӕм. Уымӕн ма уымӕн дӕр хъӕуы стыр, тынг стыр хъару. Стӕмӕй райдыдтам нӕ кӕронбӕттӕны дӕр уымӕ ӕрхӕццӕ стӕм.

мӕнӕн уымӕй ахсджиагдӕр нисси мӕ ӕгъдауджынӕй ӕхсӕзкомисинӕй чи сӕры йӕ кӕсдӕртӕн роздзон чи амоны хӕримӕ хъуыдымӕ гӕсгӕ хъойторӕй къоддӕр нӕу Ӕмӕ дын уӕдӕ Сосланы стыр бузныг ӕмӕ Хуыцау уыцы арфӕ ракӕнӕд, цӕмӕй мӕ дуджы, дӕ дуджы ахӕм хъайтарты рантыса ӕмӕ Зондӕй чи фӕуӕлахиз уа, тохӕй нӕ, фӕлӕ сӕугӕр тохы цӕуын куы бахъӕуа, уӕд та фӕстӕмӕ уӕлахиздзау куыд уой нӕ фӕсивӕд, уыцы арфӕ Хуыцау ракӕнӕд, дӕуӕн ма иу хатт бузныг, дӕ зӕрдӕ цардӕй райгонд уӕд. Бузныг. Джабах, бузныг мӕ Ирыстон Хуыщау фӕзӕхстуӕд!